mi Europe i meithal cawknak i phaisa nan pekmi pa a thi timi kongkau hna kha biahma na sim asilo timi ka te kha thei kan duh kan hal piak ta lo an ti le ma te kha ka pa chimok na tha chung e a si ko bia kuma kha kha a thi ko ti si le te kha a thi hnuah khan thil tampi ama kha khi bankruptcy khi zeitila Hmun tampi ah khan Jesuh a neimi kha si le a naupa le a nu a nu a nu hi ti bantuk hna kha khi Jesuh tangah a hung neih tikah khan kha kong kha a kan lung a rawk ngaingai mi cu si le amah pumpak cu a thi ko i khi zeiti i banpehzawh ding zong cu lungrethei ngai kan um ko ti kha maka hman ko si lolo se cu te a kan CDB kha tu ni vea ka van sim sa ban tu khan makha ban pe zu den khan tuan vo pe kha sile keima le reven ra thong lungwal hlun hi a tuan vo ni bik chu kan si khati athi wa khan pe zu lo kha har ngai chu chun hi ka le kam kan ma zong ni khan ngam tuk ti lo kan kan den tuan hoi na ni khan zeica ti a hi vea hin thil khi atu i kan kha bantuk pawl ah hriamnam he ai pehtlaimi a si. Cucun ah khati thil a lawyer hrim nih khan a ngam ti lo i hi cu kan ka pehzulh ding ah har cang. Kan dang nan duh le lawyer i a dang i hlan cang u. Kan kan bawm kho ti hna lo. A kan ti caah khan te kha kha kha te khan kan ang ko i van chim lo lo ahcun keimah zong nih hin te mipi nan sin zong ah hin van chim ṭhan ka duh komi cu a ṭha bik in kan lungfah lung in rak i zuammi kha si. Sip supporting pawl zong kha an ti khawh tok te kan rak ran a si. Kan miphun nih tangka tampi kan rak thawh i kamkhat len thil kha vawlei cung a si i i hlennak le tlamtlin lonak le kan van panh tik i hi dirhmun kan phak tikhan tuchun tiang hi minung tampi an lung kan lung a rawk i kan tha zong a chep ti kan theih ko. Khual ka tlawnnak pawl zong ah hin an ka hal theo i ka chimmi van nawh ṭhan ka duhmi cu mipi nan sinah Zeici hmanh ah kha kong kha kan thinlung i kan chiah ti lo pipi tiah ka ruah. I kha bantuk thil pawl kha ah pehzulh lengmang i thil a kal ahcun kanmah CBCUS e ca hmanh ah khin ṭih a nung ti tiang kha thil kha um caah hin Pathian ah kan zaangfah i kha tangka kan thawh ruangah khan Ah, ei awk din awk ngei lo ngai zong in a hum harnak kan ton lo caah tangka cu tangka si ko. Kan miphun thinlung tu hi kan sungh lo i kan i hrimh ṭhan a hau ko ti hi ka chim peng. 5 10 million si zongah fa existed si hmanh ah khin tangka cu tangka si. Kan va lak kho ti lomi kan sungmi om hmanh ah cucu tangka pe si ko cu pathian thlo kan chuah than lai kan thinlung tu hi kha ni khan kan temtron ti hla se zo ti hla au si kha kong kha ruat ti hla au si ti hi keman an fak non ka chim peng i khati ka ti te ka khan kha tangka kha pe zu ti lo ding ti ban tuk kha chu selona alam um si achun kan kan ru ri lai khalong selawin man thene ka ru zonga hin tangka tlong pa um mi kha um le chu zong chu alam ham ti kha ro chu kan ruat ko na tein kha a ruat tu nih khan a ruah ko lai na khan zapi nih hin cun nan thin lawng ah hin kan miphun thluachuah a kan pek le pathian nih tangka tampi kan kut a om ko hi tu hi hmang hna usih i fun ṭhan ko hna usih kan miphun thinlung tu hi kan sung lo bipi ti tu hi kemah pumpak message a si cu cu tudan zong khan te nan ban a hal ca a ban nolh ṭhan ka duh ko tampi kai lawm